Prynhawn da a chroeso cynnes iawn i chi i gyd i'r myfyrdod heddi. Gadewch i ni weddio. O arglwydd yw holl alluog, y mae'n bryd i ni ddeffro o'n hirgwsg, oherwydd y nos a gerddodd ymhell a'r dydd a nesawodd. Cynorthwya ni i roi hibo weithredodd y tywyllwch a'n harfogi ein hunain ag arfogaeth goleuni. Duro i ni yn gwregusu ein hunain a roi olew yn yn lampe, gan ddisgwyl am ddyfodiad ein Harglwydd. Amen. Mae'r darlleniad cynta o darn sydd agos i ddiwedd proffwydoliaeth Eseia, Eseia 64. O na fiaset wedi rwygo'r nefoedd a dod i lawr, a'r mynyddoedd yn toddi o'th flan, fel tân yn llosgi prysgwydd, fel y dŵr yn berwi ar dan, er mwyn i'th enw ddod yn hysbys i'th gaseion, ac i'r cenhedloedd grynu yn dy ŵydd. Pan wnaethost bethau ofnadwy heb i ni i disgwyl, daethost i lawr, a thuddodd y mynyddoedd o'th flaen. Ni chlywodd neb eriod, ni ddaliodd clust, ni chanfu llygad unrhyw dduw ond tydi, a wnai ddim dros y rai sy'n disgwyl wrtho. Rwyt yn cyfarfod ar y rai sy'n hoffi gwneud cyfiawnder, Y rhai sy'n cofio am dy ffyrdd, er dy fod yn digio pan oeddem ni'n pechu, eto roeddem yn dal i droseddu yn dy erbyn. Aethom i gyd fel peth aflan, a'n holl gyfiawnderau fel clytiau budron. yr ydym i gyd wedi cyruno fel deilen, a'n camweddau yn ein chwythu i ffwrdd fel y gwynt. Ac nid oes neb yn galw ar denw, nac yn trafferthu i afael ynot. Cuddiaist dy wyneb oddi wrthym, a'n traddodi i afael ein camweddau. Ond tŷ du o arglwydd yw ein tad, nid yw'r clai a thu, ni yw'r clai a thu yw'r crochennydd. Gwaith dy ddwylo ydym i gyd. Paid â digio'n llwyr, arglwydd, na chofio camwedd am byth. Edrych yn awr, dy bobl ydym ni i gyd. Ac fe ddaw'r ail ddarlleniad o lythyr cynta Paul at y Corinthiaid, a bydda i'n dechrau i ddarllen yn y bennod cynta a'r trydydd adnod. Rwy'n gweddio y byddwch chi'n profi'r haelioni ryfeddol a'r heddwch dwfwn mae Duw ein Tad a'r Arglwydd Iesu Grist yn ei roi i ni. Rwy bob amser yn diolch i Dduw amdanoch chi. Mae wedi bod mor hael ac wedi rhoi cyment o ddonie i chi sydd wedi dod i berthyn i'r Meseia Iesu. Mae wedi'ch gwneud chi'n gyfoethog yn eich gallu i siarad am bethau ysbrydol a'ch gwybodaeth ysbrydol. Mae'r neges am y Meseia wedi gwreiddio'n ddwfn yn eich bywydau chi. Mae gennych chi bob dawn ysbrydol sydd ei angen arnoch tra rŷch chi'n disgwyl i'r Arglwydd Iesu Grist ddod yn ôl. Bydd e'n eich cadw chi'n ffyddlon i'r diwedd un. Mae e am i chi fod yn ddi-fai ar y diwrnod mawr pan fydd yn Harglwydd Iesu Grist yn dod yn ôl. Gallwch chi drysto Duw yn llwyr. Mae e'n gwneud beth mae'n ei ddweud. Fe sydd wedi'ch galw chi i rannu bywyd gyda'i fab, y Mesoea Iesu, yn harglwydd ni. Gadewch i ni weddio gyda'n gilydd. Arglwydd ddew, yr hwn sydd, a'r hwn oedd, a'r hwn sydd i ddod, yr holl alluog, beth gyfarchwn ac beth addolwn yr adfent hwn. Llawen hawn nad wyt ymhell o ddi wrthym, Yr wyt yn dod atom o ddydd i ddydd, gan yn bendithio a'th bresenoldeb sanctaidd. Deuthost yn y dechrau yn deg, a'th ysbryd yn symud ar wyneb y dyfroedd, gan ddwyn y trefn a chreadigaeth. Deuthost yng nghyflawnder yr amser yng Nghrist Iesu, gan ddwyn i'r golau gyfoeth di-fesur dy ras a'th diriondeb i ni. Daethost yn dy nerth, gan ei atgyfodi o farwoleth, a llyncu angau mewn buddugoliaeth, a gosod o'n blaen obaith tragwyddol. Yr wyt yn dod atom, mewn barn a chyfiawnder, mewn trugaredd a gras. Agor ein llyged i'th ganfod, O Dduw'r Adfent, ac agor ein calonnau i groesawu yr un a anwyd yn waredwr i ni, ac yn obaith i'r holl genhedloedd. Diolch i ti, o ddiw yn tad, bod ni'n gallu bod gyda'n gilydd unwaith eto heddi, er yn bod ni yn bell hefyd. Diolch i ti, o ddiw, am y cariad hwnnw y gwnaethos di yn hysbys i ni yn Iesu. Arwain ni, o ddiw, o ddydd i ddydd, Yn y cariad hwnnw, arwain ni i gydnabod ei fawredd ef a'i gariad bob amser, a chynnal ni ar y llwybr tua'r Nadolig os gweli di'n dda. Cofiwn anghenion yn byd, a chofiwn hefyd yr anwyliaid yna sydd mewn angen, boed i wefr hudolus yr Adfent a'r Nadolig gydio ym mhob un sydd mewn angen, boed iddynt ymgyffred Iesu gerllaw, yr Iesu a aned gynta', yr Iesu a ddaw drachefn, ac yn ei enw fe, ry'n ni'n gweddïo'r pethau yma i gyd. Yr un nath yn dysgu ni i weddio gyda'n gilydd drwy ddweud, Ein Tad, yr hwn wyt yn y nefoedd, sancteiddier dy enw, dele dy deyrnas, gwneler dy wyllys, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dero i ni heddiw ein bara beunyddiol, a madde i ni ein dyledion, fel y myddeiwn ninnau i'n dyledwyr, ac nac arwain ni i brofedigaeth, eithr gwared ni rag drwg, canys eiddo ti yw'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Mae yna weddi gref ar y ddechrau Eseia 64, ond dos e. Cewch y geiriau yna to. O na fi a set wedi rwygo'r nefodd a dod i lawr a'r mynyddoedd yn toddi. o'th flaen. Mae'r proffwyd yn disgwyl, mae'r proffwyd yn dyheu. Mae'r proffwyd fel tase fe'n timlo bod y nef yn yr ystafell drws nesaf iddo fe. Rha dim ond trwch blewyn sydd rhwng ein profiad daearol yn ninnau a'r presenoldeb dwyfol ger llaw. A mae e am weld y dydd, y dydd hwnnw, pan fydd yr gagendor hwnnw yn cael ei bylchu o'r diwedd, a modd i ninnau bob yr un ohono ni i weld Dyw wyneb yn hwyneb. Rwy'n Sobor o falch a ninnau yn nhymor yr Adfent, bod y sawl osododd ddarlleniadau y darlleniadur at ei gilydd wedi dewish yn atgoffa ni pa mor agos y mae Duw. Mae Paul, er enghraifft, yn y benod cynta yn y yn ei lythyr cynta at y Corinthiaid, yn gweddio Y bydd y Corinthiaid, y bydd pob yr un ohono ni sydd yn disgwyl, yn para, yn effro, tan y dydd mawr hwnnw, pan fydd yr Arglwydd Iesu yn dychwel i gymryd ei bobl ato ef i hun. Rwy'n i ddarllen nawr geiriau o Efengyl Luc, lle mae Iesu yn agos iawn i ddiwedd i weinidogaeth daearol, hefyd yn yn cymell ni i fod yn effro. A rwy'n mynd i wneud rhywbeth dwi ddim yn arfer yn ei wneud, rwy'n mynd i ddarllen o gyfieithiad William Salesbury o 1567, sef wrth gwrs y cyfieithiad llawn cynta sydd gyda ni o'r Testament Newydd. Felly, os ych chi ddim gwaith yn deall y geiriau rwy'n ei defnyddio, er fi'n tybio i bod nhw yn eitha tafodieithol, cymerwch Feibl a'i osod e ger llaw cyfieithiad modern, efallai, er mwyn i chi gael dilyn y cyfieithiad. Felly, um, Marc 13, yn dechrau yn adnod 24 yw hwn. Geiriau Iesu. A hefyd, yn y dyddiau hynny, gwedi'r gorthrymder hwnnw, y tywylla yr hael, a'r lloer ni rydd hi llewyrch, a ser y nef a syrthiant, a'r nerthoedd sydd yn y nefoedd a sgytwyr, ac yno y gwelant fab y dyn yn dyfod yn yr wibrenne i gyd â nerth lluosog a gogoniant. Ac yno yd enfyn ef i angylion, ac y casgla ef i etholidigion

Ac felly chwythau. Pan weloch y pethau hyn wedi dyfod, gwybyddwch pan yw bod teyrnas Duw yn agos, sef wrth y drws. Yn wir y dywedaf i chwi, nad a ar oes hon hibo Hyd pan wneler y pethau hyn oll. Nef a deiar ânt heibio, eithr fy ngeiriau i nid ânt heibio. Ac am y dydd hwnnw a'r awr ni sgwyr un dyn, na'r engylion chwaith yr eisydd yn y nef, na'r mab yntef, Namyn y tad yn unig. Ymogelwch. Gwyliwch a gweddiwch. Cant na wyddoch pa bryd yw'r amser. Canys Mab y Dyn Y Safal Dyn, yn ymddaeth i wlad bell, ac yn gadael i di, ac yn rhoi awdurdod i'w weision, ac i bob un i waith, ac yn gorchymyn i'r porthor wyliau. Gwyliwch am hynny, gan na wyddoch pa bryd y daw arglwydd y tŷ, Gan hwyr, I am hanner nos, ar ganiad y ceiliog, ai'r boreuddydd. Rhag pan dde lef yn ddisymwth iddo ych cael yn cysgu. A'r hyn pethau a ddywedaf wrth i chwi, a ddywedaf wrth bawb. Gwyliwch. Iesu yn fyna, yn gorchymyn i'w ddisgyblion cynta, ac yn yn gorchymyn ninnau i barhau yn effro i wylio, gan fod, fel ddwedes i, ond trwchblewyn rhwng y dydd rŷn ninnau yn trigo ynddo a'r dydd pan fydd Iesu yn dychwelyd. A mae neges, y neges honno yn holl bwysig i ninnau, yn enwedig eleni. Mi gofiwn bod y gwleidyddion, ni gen unig ym Mhryden, ond drwy gwledydd y byd, yn dweud bod angen achub yn y dolyg. Bod rhaid rhywsut i ninnau Aberthu rhyddid cyn y Nadolig a wedi'r Nadolig er mwyn cael rhywfaint o ryddid oddeutu y pumed ar hugain o Ragfyr. Ond mae geiriau yr Adfent yn yn atgoffa ni bod Iesu Isus yn ei ddyfodiad wedi achub y Nadolig ar ein cyfer ni. i fod ef pan ddaeth gyntaf, wedi dod â theyrnas Dduw yn agos, ei fod ef, drwy'r ymgnawdoliad, wedi peri rwygo'r nefoedd a dod i lawr, fel mae Eseia yn gweddio. Ond mae hefyd Fel mae Iesu yn cymell ei ddisgyblion, mae yna ail ddyfodiad gerllaw hefyd, a'n dyhead ni, fel pobl disgrwylgar, yw y byddo y dyfodiad hwnnw yn dod ar fyrder, a'n bod ni wedi'n cael yn effro, yn gwylio pan ddaw. Ac yng ngeiriau adnod 35 o Marc 13, gwyliwch am hynny, gan y wyddoch pa bryd y daw arglwydd y tŷ, gan hwyr, a'i am hanner nos ar ganiad y ceiliog, air boreiddydd. Gwyliwch a gwyliwn ninnau, er mwyn ei enw. Amen. Gai ond gyhoeddi y bydd y gwasanaethau yn y capeli ddydd Sul nesaf unwaith eto gyda oedfa'r bore am hanner awr wedi deg yng Nghapel Sowar, am ddau o'r gloch wedyn ni cwrdd cymun yng Nghapel Carmel ac am hanner awr wedi tri y prynhawn yng Nghapel Saron. Ac os medrwn innau fod o unrhyw gymorth i chi, codwch y ffôn a mi rown ni uh, unrhyw help y medrwn ni i chi. Gwnewch i ni weddio. Gras ein Harglwydd, Iesu Grist a chariad Duw, a chymdeithas yr Ysbryd Glân, a fyddo gyda ni oll. Amen.